Na khensa ku va mi pfulele chanele ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. Kombela mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na tichanele letin'wana. Ni lava ku vulavula hi leyi, xana mhanuhulu na mhanintsongo va nghenelelana etikamareni ta vona na? Kumbe xana va nghenelana eswitandini swa vona na? Or va nghenelana etindlwini ta vona na? La ni vulavula hi mani? Hi vanhu lava va nga tekiwa hi nuna wun'we, lava hi vitanaka yini? Vakatukulu-ni yini? Hi Xitsonga. Hi leswi, sweswiwani mhani-hulu va na muti wa vona, a kwihi? ka n'wamatatana mhani ntsongo va na muti wa vona kwihi ka bungeni vanhu lavaya va ya va ya pfuxelana loko va pfuxelana wun'wani loko a pfuxela wun'wani i fika a tshama kwihi a gedeni a nga ngheni a ndzeni ka jarata loko u ri ke ni i fambe na mukhalabye kumbe mukhalabye n'hweti leyi va hala ka yindlu leyitsongo i famba na vona ku ka yindlu leyikulu. va ta fika va tshama kwihi? Loyi wa n'wansati u ta tshama kwihi? Egedeni ivi ku nghena mukhalabye ntsena. Ivi lava va ta va fika va tshinela egedeni ku fika ku tshamiwa hansi, ku buriwa, ku tekiwa mabulo tanihi hi mhanuhulu na mhanintsongo. Mukhalabye va ri ku endzeni ka jarata, ivi ku swekiwa swakudya swi tisiwa swakudya va fika va va nyikiwa va dya. Va ri ku egedeni kumbe ku va ku ku vulavuriwa na va makhelwani ivi va makhelwani va endla yini? Va va tisela yini? Va va tisela swakudya ku dyiwa ku ya ku ya dyeriwa kwihi ka makhelwani ku va kha ku endliwa yini ku papalatiwa swiyila swo karhi swa Xitsonga hi ku va ri va ri swa yila na loko ku ri ke ni hi le jarateni rin'we mhani wolo va na yindlu ya vona hala na mhani tsongo va na yindlu ya vona hala a va ngheni a ndzeni ka yindlu liya va fika va yima kwihi enyangweni kumbe va fika va tshama kwihi kwala tlhelo ka nyangwa loko ku ri ke ni ke wun'we wa vona ka lava vambirhi wa vabya. ivi ku swekiwa swakudya loko ku sweka swakudya va nyikiwa va dya kumbe ku rhumiwa n'wana a fika a nghenisa swakudya laha ivi loko ku ri ni matsonga va vabyaka va dya swakudya leswi or mhani va vabya ivi va dya swakudya leswi va tshunelaka enyangweni va tshama va bula tanihi va ka ntukuloni. hi leswi mukhalabye va lava yini va lava nhlengeletano va lava ku ve ni va lava ku tshama na vavasati va vona ehansi va endla yini ku tiyisiwa yini ku tiyisiwa muti ku tiyisiwa rirhandzu ra mhani wun'we na mhani ntsongo na yini na mukhalabye loko ku ri ke ni ku na yindlu kwala xikarhi ka jarata va ta fika va tshama kwala na mukhalabye wa vona ku lunghisiwa timhaka ta muti. ivi swi yini swi va kahle na loko ku ri na nkosi loko ku ri na nkosi va endla yini mhani hulu va ta fika va tshama ku a gedeni loko ku ri ke ni ku love n'wana wa mhani ntsongo n'wana wa vona a ni ri yini i n'wana wa vona ku love n'wana wa vona va ta fika va tshama ku a gedeni loko va tshama gedeni ku endliwa service ku endliwa mihlolo leyi hinkwayo va endla yini va ta va va ri kwala gedeni ivi loko ku yiwa masirheni va famba na vona va ya lahla mani va ya lahla n'wana wa vona loko va vuya va fika va helela a gedeni va nyikiwa swakudya ku xewetana va endla. va famba va ya kaya na loko swi endleke ku na le ka le ka mhani swi tano hi Xitsonga hikuva yini swa yila wun'wani u ta ku yini okay hi tifoyini ke na loko ku ri ke ni tifoni ti ri kona va pfuxelana na loko ku ri ke ni wun'wani i va byele ku a ye xibedhlele va ya xibedhlele because a hi le ndzeni ka majarata ya vona ene le a hi le ka switandi swa vona loko va fika xibedhlele va fika va tshama hansi va pfuxela wun'wana loko wun'we wa vona ka lavambirhi a vabya. A hi yeleni kaya minkosi ku love mani ku love mukhalabye loko ku love mukhalabye hi swi endlisa ku yini mukhalabye i le i le ka mhani hulu nkosi u khomeriwe ka mhani hulu mhani ntsongo va ya loko va ya va fika va endla van'wanyana va ta fika va va veka ku a gedeni kumbe va fika va va nghenisa ku a jaratini before va va nghenisa jaratini a ni mukhalabye ku na mihiva hivani yo karhi ya xintu yi endliwaka. Ni ni twisisa kahle ku na swilo swo karhi swa xintu leswi va swi endlaka va va vakhalabya na vakhegula ku okay ku love mukhalabye wa vona vanhu lavambirhi a hi endleni swa ku lowun'wana a nghena mara loko a nghena laha i nghena for siku lero loko a heta a lahla mukhalabye na loko te ku ta hluvuriwa va ta twanana ku okay nkosi hi ta wu endlela hala kumbe hi hluvulela hala loko ku fika nkarhi wo hluvula se hi Xitsonga swa hina swa yila. ku va yini mhani hulu na mhani ntsongo va nghenelela ku a ti kamarini or a tindlwini or a switandini swa vona hi va vula yini vakatikulu na khensa ngopfu le channel ya matimba ya manana Mali YouTube channel kumbe mi subscribe channel yi kota ku kula dankie.